Soffa tal-ħut bil-krema u safran. Jien Anil u f'dil kampanja ġemma ħankun qed nurikom kif bi pjan u mingħajr infiq żejjed nitsu nagħmlu ikla bnina għal kull okkażjoni. Għalih għandi bżonn dawn l-ingredjenti. Għandi bżonn is-salamun, il-gambli, mussels, inbid abjad, krema friska, basal żgħir, tewm, safran u wkoll għandi bżonn xibt jew kif tafuh forsi iktar id-dill, bużbież u lumija. Ħa nibda r-riċetta billi nitfa' l-istokk li ħa nagħmlu mill-qxur tal-gambli. Li għandi bżonn ovvjament huwa ninqaxxar il-gambli u nżomm il-qxur tagħhom.

u għanżidhom fil-bol maż-żejra flimkien mal-qxur tal-gambli. Ħanejnhom ftit żejt ta' żebbuġa u ftit melħ u ftit bżar. Sera tant, ħanaqbad il-gambli. Ħaniftaħhom dal-mod. u ħannatfilhom il-biċċa tan-nofs. Għal din biċċa xogħol tajjeb li tużaw sikkina rqiqa u taqta. Ankella tispiċċaw b'germu il-gamblu kollu. Żidlu madwar 400 ml ilma mal-xogħol tal-gambli. Intellgħu t-temperatura biex jibta' jbaqbaq u mbagħad imbaxxulu nħalluh għaddej għal madwar tliet kwarti. Ħanaqbad is-salamun, ħantajjar il-biċċa ta' fuq biex tiġini iktar pulita u ħanoħroġ bix-xtej sbieħ. Mela qattajna l-ħut u sadattant għandi Borma fuq in-nar tisħon. Ftit melaħ u ftit bżar, żejt ta' żebbuġa u ħanxawwat l-ewwel min-naħa tal-ġilda. Il-gambli wkoll. Sakemm qed isiru ħanqatta' basla u tewma rqiqa. Libt is-salamun min-naħa l-oħra M'hemmx għalfejn isir għal kollox, kull ma rrid inxawtu min-naħa ta' barra miż-żewġ naħat. Ħa nneħħi wkoll il-gambli u ħa nbaxxi n-nar kemm jista' jkun. Ħa nqatta' ftit tewm. U wkoll ħa nieħu biċċa bużbiża żgħira u ħa nżidu fl-istess xaħmijiet li għad fadal fil-borma li fiha sajjart is-salamun u l-gambli. Ħa nqallbu sew, imbagħad ħa ntih ftit inbid bajda. Ħa nżid is-safran u ħa nħallih fuq temperatura baxxa ħafna. Dal-brodo fadallu nofsi oħra. La jkun sar, nadih bi blender, nsaffih sew, tajjeb biex nieħu biss il-meraq u mżidu ma' dan l-istuffat li tintella bis-safran. Il-brodo tal-gambli għaddejtu b'hand blender u issa komma jonqos inżidu ma' dak l-istuffat li jintella tas-safran. Passatur dejjem il għaliex il-biċċiet tal-irus tal-gambi xorta għadhom hemm. Allura, għanżidu f'dan mod. Għanżid ftit qoxra tal-lum 100. Ma nħallih ftit ħin oħra sakemm jinġibet iktar. La darba naraw li l-brodu naqas bin-nofs, kumma jonqos huwa li nżid il-krema. Ħambaxxilu, imbagħad inżidu l-krema. Fl-aħħar, kull ma jonqos huwa li nżid il-mussels u nħawadhom fil-brodo. Ħanżid ix-xibt u nibda naqleb. Tinsewx dal-platt jista' jisserva kif bħala l-ewwel platt, jew nkella bħala platt ta' bej l-ewwel wieħed u l-platt prinċipali. Kull ma jifdal huwa kemm inżejnu. U nissu nservu. Tinsewx, pjanaw tajjeb, onfqu bil-aqal u kħulu tajjeb dejjem.